Essalawmalikim mähriban ildeşler bu gün biz Uwufufu diýilýän oýunda iň güýçli haýwany saýlaýas halypalar bilen. Başlaýaly halypa. Hany başlaýas.
Eee jemi otuz iki sany. Hum.
Eýwaý gelnejem aýol.
Indi Anakonda bilen keýik ýa-da bilemok nähili keýik bolýaraý by? Sugun, sugun bede, ýöne sugunyň ile zyýany ýoga anakonda, ýa beýerde anakonda zat edýär. Sugun diýýän sugun, sugun utýaram a o. Indi gyşda aýaz babaň ýanyna işlemäne gitýär, ýöne galan wagt boşda.
Ýa diňe utýara, ýa seret sen wara güýçli bolsaň näme üçin uçjak? ýok. Meň pikirimçe anakonda güýçli bolsaň bir kip kalm bir ýuwaşrakdan. Eý menä ýene or anakondadan gatyrak ylgasamam gaçaryn öýdýäneý. Eý suwunyny menä suwuny diýen. Menem menem suwunyň tarapdary süsse erredi derew. Ýok ýöne ýuwaşa düşünişip bolýa suwun bilen ýöne ýylana düşünişip bolmaýa şonsy bar.

Sugun saýlaýas. Tak. At bilen garynja iýýän. Ine garynja meň pikirimçe Äý, şu atmyka diýen. garynja iýýäni bar-a. Obada şu sary garynjaly bir biriniň jaýy bar, şoňa eritäýseň-aý muny. Aýtma hanaý. Ýöne urşmak üçin-ä men-ä at, mat, atmyka diýýän-aý. Ýöne oň garynja iýýäniniň şekline men düşünmedim-la ýaman. Guýrugy şu arka tarapynda.
Ýok, burny dämaýal guýrugy, guýrugymy ýaly.
E şu iki tarapam deň şoňly. E şu garynja ýana bara diňe garynjalara urlan urşaň ulanaýmasaň ýöne at hemişe. Garynja ýan näme ýaly eken a iki taraply ruçka bara bir tarap gyzyl bir tarap gök. Bir bir sen galamyň iki tarapynam artýaňa bilýäňmi.

Ýaňkyda-da gelnejem bardy, bärde-de umuman neme. Dogrulandyr.
Türkmençilik bilen iç-içe eken bu neme anketa. Çepdäki neme Akşalypaň interneti ýaly eken şoň sagdaky diýen men.
Menem menem piton diýen ýylan saýlaýan gözlerine dagy seret.

O näin bolýar? Ay kit jüňe seretmeýär ha. Ay 5 gram çykdy ya da. Kit seretmeýär ha göni. Ay bärde haýsyny galjagy belli ýöne suwuň daşyndamy içindemi da. E şu gyraragynda diýip hasap edäýeli gyraragynda.
Gyraragynda diýseň onda näme diýýän kit saýlanmy? Ýo ýo her kim öz nemesinde diýeli. Öz territoriýasynda.

He ýöne dyrnak alynmadyk pişik bilen nemede gidişer o ýöne la. Akula.
Dogry o. E ýöne pişik suwa giribilmeýär a bular näde uruşdyrjak. E men pişigiň ullary amma bu anketa diýip men hem akulaň tarapynda durýan. Akulany saýlaýjak. Aw akulany saýlaýsana. Şu akulaň ýörite öz aýratyn kinosy hem bardyr görmegiňizi maslahat berýän. Aha.

Üç dünýä täzeletýär ol näme o? Gorilla ýeňsirji haýwan aýtsa-da ýeňip bilmeýär. Gorilla ýeňsirji haýwan. Müdiriň gelmeli ýeri däl indi şu taýda.
Eý ýöne gorilla gaty heýwetli bir ýaşulada meňzeýär. Irden mekdebe açmaýaby baryp.
Hotel işleýänlere meňzeýärdi ama. Ew men Mäta aganyň agtyklary bu men programmam görýän üçin oňa meňzetjek gel.
Meni meňzetdiň-a şeý diýip.

Syrtlan ýöne bar-a nemelere meňzeýär Istanbulda elli kuruş barmy tirrek diýenlere meňzeýär. Orangutanmy, zebramy? Eý orangutan ýaman neme ekeni-aý neýsäň.
Orangutan.
Orangutan maýyssat etdi. A, orangutan bir hili uruşmak bolmaýar, ýüre barýar diýip duran ýala.
Orangutan şu prezident partada oturýanlar ýaly bolup dur ýylgyryply.
Orangutan birazjyk e, nämede meňzeýär? Sakal görnüşine seretseň, e, Teknosaň işgärleriniň goýberýän sakaly ýaly eken orangutanyň sakaly.
Aý orangutan Ýöne zebra gaty- bar, Bär, bär. Aý bärde zebrany alarlaý orangutan. Iň Alar bolmanda ýa. seýisläp minermika diýende orangutan. Haw.
Uruşmasada.
Şonuň üçin orangutan. Tak. Ponçik. Ä, Ponçik panda bilen e, hakyky orsuň aýysy. Orsuň Aý, aýysy alýa. Aý, Aý aý ýüz alýa.
prosent alýar, aý lekewaw ýöräp barýynça aý Ýarysyny aýyrarak oňa. Panda, pandaň ýeň biljek birje haýwany bar bulaň içinde ýaňky ýo ýuwaş gelneje.
Aha. Ooo. Eý. Ýeke gapan näme şu? Ýok ow.
Başga bir at dakjakdym şu wagt ýadymdan çykdy ady. Bizdäki zol adyny bilemok.
Renoňmy? Hawa Reno. Reno Reno beýle ka- aslynda şuň nemesi ýok eken, şahy ýok eken oňlar bilýäňmi? Ýo şah ýok bolsa hippo bolýady ama ýo. Ýo şahy ýok eken soň onsoň klas kom bolupdyr o gidip neme aýdýan ekende mugallym okuwçylary ýamanlaýan eken şondan soň şah çykypdyr bu. Onda şah da bu haýwanyň ady. Onda Maşa ýeke sen bir kelläňi sypalap gören bir zat. Näme bir digir-digir zat duýýaňmy? Eý men näme diýjek, Rino diýjek bu gara Bagiranyň ýeňip biljegini hiç pikir edemok aý bu Rino. Bagira bara, Bagira bara. Meselem diňe ýanyna-da baryp bilmeýär, tizlik bilen barar ýöne. Mümkin däl muňa dyrnagam etmeýär aga. Hiç zat bolmaýar bu. Hawa ýöne bular şu suwada düşenoga nemeler.
Eý şu krokodiliň bara men karizmasyny näme kemeldýär bilýäňmi? Krokodiliň hiç edip bijip birazjyk ýerden beýikde bolsada şu ýarym metr bir metr

Harplykda geçilýän ilkinji dört harp. Aýt Jumaş. Men
Men aýtjak. Sen soradyň ýa sen ikini bir tarap.
Hawa men aýdýan. A K T M. Boldy. Ýolbars saýlaly. Bolýa. Pingwinmi möjekmi?

O ine meňki geldi meňki geldi Suw aýgyry hipotalamus.
Ýa-da hipopotamusmy? Hipopotamus.
Hipopotamus bar-a diňe rinodan galar. Eý bu bar-a diňe. Gaty güýçli.
Ýüzüni görseňem gorkaňow muňa. Eý multfilmde zatda bar-a multfilmde ýaman adamçylygy gowy edip görkezýärler-leý şu hippony. Hiç uruşmaýan zat etmeýän ýaly. Özem owadan edip çyzýarlar.
Onuň ýöne nerwisi ýaman bar-a, urşsa erbet etýä. Aňsat aňsat urşanok, ýöne bir urşsa erbet urşýa diýeňmi? Hawa, hawa.
Menem. Türkmençesini bilýäňizmi şoň? Ho, kakan ýaly kakýan diýer-ä, şo hippo-da şol. Näme suw sygrymy näme?
Aýlaw diýýä.

Syrtlan.
Orangutan ýaňa sada görünsede urşsa bir zatlar edip alarmyka diýýäne. Eý men ýüz müň ýüzüne seretýän ol indi ara şony saýlasym gelip dur ol ýelekle. Orangutan diýýär ýere bakan ýürek ýakan diýýär a orangutan. Meň saýlap şony çempion etjek bolýaňyzda. Eý men ýöne nemäni saýlajak ýenede syrtlan. Syrtlan ne orangutan bar, yrmagam aý urşa diýip yrýan jaňam bir giden wagtyň alar. Eý hawa menem syrtdan saýlajak orangutan öýüne aýdaýsynda. Ohow.
Leonardo Dikapriomy, tigrmi? Aý menä aýydyr öýdýän. Akmyň bilen aýy.
Orsuň aýysy şula. Menem aýydyr öýtýän. Aý ýöne gapbaňam a.

Alla aýyny saýlaýasmy? Hawa, Polaris aýysy. Tak. Gorilla bilen syrtlan. Gorilla.
E şu saýlamaň kanal bir sorag sorajaklaý. Tokaýda ýöräp barýaň diýeli. Şu gorilla şu seredişi bilen saňa seredip dursa näme ederdiňiz?
Tokaýdan çykar göni. Menä näderdim bilýäňmi, ýaňy nemäň klasdaşy barda Amaşalypaň. Birinji klasa baranda eden işi. Şony ederdim. Aha.
Ba. Ýöne şu şu sorag syrtlana sorasaňam gorillany saýlaýa. Eý ýöne.
Hawa gorilla. Hawa gorilla.
Eee möjekmi akulamy? Muň jogaby ne tvoý urowen dorogoý. Akula. Akula dämi?
Akula, akula.
Akula meňkdimçede. Urubeniň alyp git. Akula diýen.
Ooo.
Seredindi bir ýerde bara, bir ýerde. Men bara Rino bilen Gipopotam finala goýup atynda kellämde. Mhm. Bir ýerde bir indi erkekleň urşy başlady bärde. Indi erkekleň urşy hakykatdan. Tizde. O çytak ýaly ylgap, bars ýaly olar ýalap galdy. Onda onda diňe erkekleň urşy galida. Meň pikirim bärde entegem Rino. Aý Hawa. bu ara şu eger boý bolan bolsa şu iň köp raunda gitjek zat dura bula. Hawa ýaman Aýt- uzyn uzyn aýt, gider.
aljaň Bäş bilip bäş bolmaz. raunddan ha köp. Hmm. Aý ýöne bara Aýdaly agaýy üç gezek urdy diýeli, üç gezek gujaklady. Muňam dört burny bar, haýsy burny gujaklajak? Ýöne bu bir gezek şahy geçirse boldy öýdýän. Şahyny döwäýmese başga. Üstüne tarapy ýaplansada-m aýa ýaman köp zyýan berer öýdýän menä. Aýy şahyny döwse, birinjiden şahyny döwse, onnoň näleýek bolar?
Mysal üçin şahyndan tutup depse nämem hasapmy ýa jyzdyk bolýam.

Ohow. Aaa.
Orsy Putin gaýysy bilen. bilen gipototam.
Aý menä gipototam gujaklap Eý gipopotam.
Gipopotam saýlanda näçe gezek gipopotam urşuny gördüňizaý? Men şol haýwanyň Urşuny? urşanyny görmedim-ä. Eý men ştada pikirimi üýtgetýän. Gipototam diýýän bar-a güýji bolsada ýüregi ýokmyka diýýän. Ýo ýürek ýürek bilen baglanyşygy ýok seret indi şu aýa näme zyýan berip bilýä şul. Bir agyzyny açdyrmasa bollydyr-da aýy. Ýaňkyda şahwa ýaňky süsýärdi bilýäň. Bu nädip zyýan berýär? Hawa. Dişleýän bolsa, ony alabilmeýär ol. Dişleýänçä pytyradar oňaý. Hawa. Ýöne Agzam gara, açyp şu- ernini ikä açara ol-a. Bram ýaňkyň endamy gatydy, Reno diýilýän zadyň. Munda on ýaly zadam ýog-a. Hawa, buň endamy birazjyk gurbakkanyka meňzeýär. Dogrudanam Bram aýylaý. gippopotamara görnüşi ýaly daýawam däl bi. Ay nämeden Renault dan kiçiräk bolýa. Haa.
Hälen bar gipopotamy finala goýan diýip indi bu wagt pikiriňi üýtgedäýdiňlaý üç kişi beýle Ýok ýylan. men şo ýerde şo ýerde Renault ýeňiji çykar ýadymda. Ee gipopotam bilen bara aýy klas. Oňa söz ýok.
Gipopotam bilen aýy klasdaş bolan bolsa sumkasyny göterderdi oňa.

Garilla alýalaý muny welin, ýöne garilla-da kän zyýan görer. Ýa garilla elini elini adam ýaly edip ulanyp bilýän neme daga o bilýäňmi? Şo tarapdan alar ol. Aýam şo ýaly ulanyp bilýär. Aýy gysyp bilenok ýöne aýy diňe urar eli bilen. Bu eýleki bowaýysa dagy göz öňüňe getir, ol eli göreňokmy?

Eý, menä şu bakyşlary sebäpli, maňa seredişi, şu sereden wagty maňa näme başymdan geçýän duýgular sebäpli gorilla diýjek eşiňe. Menem gorilla diýjek, ykjamja eýläbeýlä näme diýip urşy bilýä ol, beýleki öwrülip gelýänçä, o aňyrdan manýowr edip gelýänçä. Kyn-da o öwüreni öwürmek.
Gorilla bir şahyny tutsa, nemäň, Rinoň. iki gezegem beýleki ýumruk bilen berse ýa-da şeý diýen haýsy bilen uruşmaga giderdim şulaň bilen rino ýör ýaplak geleldi diýseň aý şahyma dogry gelse alaryn diýer gorilla ýör ýaplak geleldi uruşmana gitseňem egildirow sene beýdäý beýäý diýip ýok ýanyňa alyp gitseň diýýän ýanyňa hä ýanyňa alyp gitseň hä ony.
Ýanyňa alyp gitseň ýoluny görüp ýöre-ow. Gaty bellaç ol.
Menem gorilla ýaly dostum bolmagyny isterdim menem. Menem gorilla. Onda gorillany saýlaýas.
Kim şu çempion bolmalydy diýen puşman bolanyňyz barmy?
Men nämeler ýylanlaryň kän ýokaryk gelip bilmedigine birazjyk gynandym dogrysy. Men bara menem şu ýerde bir hakykat Göz öňüme orta çykdy. At, çyta, bars, ýolbars dagy bar-a, diňe şo bir şeýle karizma ýaly mukad ýanlaý. Meselem, bet eşik geýnip gelýär mekdebe, ýöne dawaý, erkekçe zat edeli diýende ýok. Hä, blatnoý gezýär, paşyrdap gaýt edýär, ýöne uruşmaly bolanda Awa-awa.
Hakykatda-da Şodygydym belli goşulmaly. bolup galdy-a. Awa, şol-a, şol-a belli boldy. Hiç garaşylmadyk haýwanlar birinji boldy. Lakosta Halypalar köýnek. onda jemläýeliňmi? Hawa, Hawa. jemläliň.